Helo a chroeso i fideo newydd Easy Welsh. 'Dan ni yng Nghaernarfon heddiw, a 'dan ni'n mynd i holi pobol am 'u swyddi nw. Dewch! Be' 'di'r swydd gwaetha' ne' mwya diflas ti erioed 'di ga'l? Yy o'n i arfar gweithio mewn yym tafarn yn lleol yn yn Ganarfon ac yn goro llnau y stafelloedd so ia goro yy llnau toileda a ballu a ia gweld petha rili wierd. Yy dwi 'di ga'l un shifft mewn caffi odd hwnna'n Odd hi'n brysur yn fanna 'de. A especially mond pan fi odd lawr grisia yn syrfio pawb so... Hmm. Gweithio fel manager fel manager ar nightclub. Fo' 'na waitress efo chef Irish blin. Wel o wel pan o'n i'n y brifysgol yn Bangor o'n i'n gweithio yn y llyfrgell. Yym dim ond yy dim bod dim byd yn mater o gweithio yn y llyfrgell ond o'n i jyst yn cadw llyfra. Uh, ac felly o'n i am oriau weithiau jyst yn cadw llyfrau nôl ac yn ôl, ac o'n i'n dipyn bach yn... oedd y waith unig, achos dwi'n cael siarad. Felly o'n i ar ben yn hun lot, felly oedd hwnna dipyn bach yn ddiflas am bod fi yn licio cyfathrebu efo pobl eraill. Be di'r swydd mwya ofnadwy, fwya diflas 'dach chi erioed wedi ga'l? A dwi'n meddwl na gweithio Tony Barr yy yy yn y nightclub o- o'n i fin na fyd yym gor'o' delio efo pobol yn annifyr yy trw- pan o'n i'n meddwi felly de. Ond yy falch ga'l mynd o- mynd adra diwedd dydd felly 'de. 'Dach chi 'di ca'l swyddi 'dych chi'n fwynhau drwy'r amser? A ti cwestiwn da. Na. Yym. O, wel, dwi um, just i bod yn fatha waitress a chef, ond um, o'n i'n waitress yn lle arall, oedd, o, mae'n, oedd o'n terrible, sti. Um, oedd fi'n gorau wneud bob dim ar fy hun, um, oedd ni'n gweithio ar y bar, ac oedd ni'n um, gorau syrfio byrddau, cymryd bwyd allan, bob dim ar ben fy hun. Pa mor hir nes ti wneud y gwaith yna? Uh, pum mlynedd, so tra o'n i'n ysgol a wedyn yn y brifysgol, wneud gwaith yna ar benwythnos, ond Ia, oedd 'na highlights, o'n i'n cael biscuits am ddim a toast amser brecwast gan y tafarn, so yy oedd 'na definite highlights o o gweithio 'de, mae 'di rili yym ia 'di dangos fi yr gwerth o gweithio'n galad a ia gwerthfawrogi lle dwi 'wan. Be ydi'r swydd weitha neu mwya diflas 'dach chi rioed 'di ga'l? Gyn y fi mynd di. Na, goes. O! O'n i'n gweithio mewn supermarket am rhai mlynedd. A o'n i'n gyn iawn ar yna. no, be, be oedd o'ch chi'n mylicio yna? Um, Dwi'n gwybod. Um, o'n i'n stacio shelves o bethau, a wedyn o'n i'n gweithio ar counter caws, ac o'n i'n wrth modd o hynna. Ond, ie, yeah, stacio shelves yn bydda. O hynna ddim, uh, chi ddim yn fan o hynna? Uh, na, gon. Faint oed oeddech chi ar y pryd? Um, 16. So, ie, yeah, ifanc. Ie, ie. yeah. Yn y swydd yma? Na, swydd arall, neu, neu ella beth yw'r peth gweitha am y swydd yma? Peth gweitha am y swydd yma? Gwaith papur. O, oh, ie. Yeah. Gwaith papur, definite. Be oedd y swydd gweitha neu'r swydd mwyaf diflas da chi rioed i gael? Dim gwaith. Ah. Ia, mae'n ma diwrnod. Adeg hynny, mae rhywun yn sylweddoli pa mor hir ydy diwrnod. O, um, dwi wedi gweithio mewn laundrette a o'n i'n goro, o'n i'n hoffi'r job, ond o'n i'n rhy fach, fel o'n i'n stryglo gymaint efo'r sheets o hyd, o'n i'n reslo'r sheets ma bob dydd, ac o'n i'n chwys domen, a do'n i roed yn meddwl, o'n i'n ifanc, do'n meddwl o'n i roed yn ei llwyth olchi'n hun, sy'n ofnadwy i feddwl am, Ond ie, oedd hwnne'n brofiad newydd i fi'n sicr. Ti'n teimlo bod chdi 'di dysgu rhywbeth allan o'r profiad yna? Do, so gallu ia, delio efo sefyllfaoedd gwahanol neu gweithio efo amryw bobl, cos yna lot o bobl o wahanol wledydd a gefndiroedd yn dod i gweithio efo ni, so gallu ia, gweithio efo nhw, cyfarthrebu ac ia, just delio efo pob math o sefyllfaoedd yn ia, defnyddiol. Mae hwnna wedi bod yn handi wedyn yn yr dyfodol a ia, nes i wneud um, perthnasoedd cry efo'r pobol oedd yn gweithio yna ac yn dal yn cadw cysylltiad efo, efo nhw hefyd. So, ie. Yeah, gwych. Be' sa chdi ddweud nes di ddysgu ella o'r profiad yna? Amynedd. um, gwybod pryd i ofyn am help uh, a cadw amser, achos o pobl y dod ar wahanol adegau, ac os o'n na o'n i ar yn gêm, o'n i'n hwyr, don. Do, yn do. Da chi'n dysgu efo bob dim yn dach. Yn dach. Ista, ista, ista. A fo, good girl. Be, be di'r wers da chi'n meddwl da chi di ddysgu o, o hynna? Di dysgu, um, i bidio cymryd rybys gyn neb i ddeud y gwir. Ia, pidwch gadael neb siarad efo chi ffordd fel hynna. Ia, da chi werth mwy. Os yw'r rhywun methu rhoi parch i chi, wel dyna fo. Ia, walk away. 'Dach chi'n teimlo bo' hynna 'di helpu chi wedyn yn 'ych bywyd 'lly? Wel dw, ma' 'di roid y hyder i fi delio efo pobol felly 'de. A delio efo tr- yym amgylchiada felly 'de. Am- d- amgylchiada reit stressful ar yr un yy amse- ar y ar adega felly 'de. A. Do yy sut i yym how to deal sut i dilio efo pobol yym sy ddim reit neis 'de. Ie. Cymryd pethau efo yym pinsiad bach o halan ag yy jyst do'n neud bob dim efo gwên. Sud 'dach chi'n teimlo 'dach chi 'di delio efo hynna ne' be' nethoch chi ddysgu allan o'r profiad yna? Bo' fi licio gweithio efo pobol. Ia na bo' fi'n berson sy licio dwi'n mynd yn u- yy dwi'n ia dwi licio cy- siarad efo pobol a ca'l cwmpeini yy yn hytrach na bod ar ben 'yn hun yn gweithio. Ia a dwi me'wl dyna pam dwi weithio cymdeithasol bo' fi licio gweithio efo pobol. Dwi ŵan yn athrawes gynradd, felly dipyn o jump. Ond um, dwi'n gobeithio falle bod yna ambell i sgil wedi dod hefo fi o fanna. Ond ie, yeah, athrawes gynradd yn ardal Rexham ydw i ŵan. So, pa fath o waith ti'n neud ŵan? Uh, retail, factory shop o fama. PCSO dwi, um, so Police Community Support Officer. Um, dwi'n gweithio yn Grafan ac yn Pen y Groes ar y funud. Um, so, ar rhan o rôl fi, um, dwi'n ei lot o bethau fo'r gymuned. So, dwi'n gweithio lot o ysgolion, gweithio lot um, mewn digwyddiadau. A beth ydych gwaith chi rwan? Pa fath o waith ydych chi'n neud ar fan hyn?

Ia, yn Llanberis, wrth y modd efo'r swydd. Ia. Y llyfrgellydd dwi hmm. rwan. Da chi'n mwynhau'r gwaith? Ie, yeah, dwi'n gweithio yn y coleg. Wel, dwi'n um, gweithio ar y coffee machine, dwi'n ei coffees i pawb, dwi'n cymryd ordors, a gweithiau dwi'n yn y gegin, um, mwyaf dydd syl dwi'n yn y gegin, yn ei crempogau i pawb ac um, mae'n yeah, ma ma reit dda ynddo. Um, mae pawb yn hoffi'r crempog, so mae pawb yn hoffi'r coffi. So yndi dwi'n gwbod dwi 'di bod yma. Mae rili neis. Ie mae rili neis. Mae'n addictive yndi? Yndi. Yndi. So ta- tan pryd wt ti'n gweithio heddiw? Yym 'dan ni'n cau cegin tua pedwar y gloch ond fydden ni'n mynd adre tua hanner awr wedi pump y gloch. Ddoe, oeddwn i'n ofnadwy o brysur. Um, oedd gennym ni... Dwi, dwi'n gwybod beth oedd y ffigwr oedd gennym ni'n diwedd, um, ond oedd y maes yma yma yn llawn ddoe, um, lawr ar ochr y ceib, bobl yn bob man. Um, heddiw, diolch byth, mae'n chdi bach distawach. Um, lot o bobl ochr draw i forid yn y parc um, efo Race for Life heddiw. Um, so, ie, yeah, mm. yn eitha brysur, penwthnos eitha brysur yn, yn Gynarfon, anyway. Mm. Ydych chi'n mwynhau yn bod rwan wedi ymddeol? Yn dwi wedi cael bela, so mae bela'n cadw fi'n brysur, yndi. Ydych chi'n mynd am dro yn aml? Yndw, ydw i. Yndw, rwy'n tair gwaith y dydd. Yy, mecanig i ddol, panel beater, yy, mecanig ydw i hefyd, ond yn sbrio bysus, bysus newydd rhan fwya. Yn ail wneud, ail, ei ail law yn cael ei gwerthu pan yn prynu bys newydd, de. Dyn ni'n sbrio nhw, y paent i'r cwmni oedd yn prynu nhw, ar ei ysgrifennu enwan nhw. Hmm. Dechrau fo stol, o ochr, dau na ni'n dechrau y to. Dyna'n gwrthfan y to, lawr, a nid yr ochrau. Bydd yn cymryd Nes i sbrio chwech hwn yn dwrnod. A be amdanoch chi? Yy technegydd dwi efo yym yy I See Tee, ie. 'Dach chi'n mwynhau'r gwaith? O yndw, brilliant. Grêt. Hyfryd. So pa fath o waith ti'n neud ar hyn o fryd? Yy dwi'n gweithio i Menter Môn ar gynllun o'r enw Llwyfan Lleol i Gam 50, so helpu pobl ifanc lleol yn Gwynedd a Môn i ddod o hyd y gwaith neu cychwyn busnesa' yma yn yr ardal. Fedra i ffilmio fyd, dwi wedi bod i ffilmio fyd, o'r camera man. So ddoe, o gennym ni wyl fwyd, um, dwi'n meddwl y tro cyntaf efo gael ei gynnal um, ers 2019, dwi'n meddwl, um, efo Covid a falle, um, lle gennym ni lot o standina lleol Gogledd Cymru, um, standina gwerthu, um, gwerthu adnoddau, arts and crafts a falle, um, a fatha sa'r teitl yn yn dweud, so, lot o slindion a bwyd, lot o slindion a cwrw. Um, yn amlwg, doeddwn ni'n cael llawer o'r cwrw, ond doeddwn ni'n cael, ni cael digon o bwyd. Um, wel, dwi'n gweithio fel gweithio cymdeithasol yn ei gwaith um, amddiffyn plant, efo plant mae'n angen a plant angen cael ei amddiffyn. Dwi'n gwaith eitha um, intens efo tyluodd. Yeah. Da chi'n mwynhau'r gwaith? Ynddo, ynddo. Dwi'n neud y gwaith ers pan o'n i'n 22 oed, um, a wedyn yn dod newydd fynd yn ôl i'r cyngor o'n i weithio, o'n i gweithio i'r um, gwasanaeth iechyd cyn hynny, efo plant efo problemau iechyd meddwl, a wedyn di ail, ail gychwyn yn ôl yn tîm plant, lle na dwi'n mwynhau. Dwi yn uh, nyrs weithri cymunedol efo ymwelydd iechyd. A beth ydych chi'n neud yn y gwaith? Uh, supportio'r ymwelydd iechyd efo bwys o bap Base a yr y cyngor iddyn nhw fy cwsg a sut i ddechrau bwyd babi a fydda i'n rhedeg y cyrsiau baby massage yn wythnosol a grwps babi a falle. Ia. Dych chi'n mwynhau eich gwaith? Wrth y modd. Dwi'n neud o ers 25 mlynedd. Ia. Yndw. Be' 'di be' 'di'r peth gorau i chi am y swydd yma? Yym dwi'n teimlo neud y gwahaniath bo' fi'n teimlo bo' fi yn gallu neud gwahaniath i blant. um, ac os ydy rhywbeth dwi'n gallu gwneud yn y cyfnod yma i bywyd nhw, mae'n helpu nhw um, rhyw gweddill i bywyd. Uh, dwi'n meddwl dyna di peth. Dwi'n teimlo bod fi'n gallu cael effaith ar bywyd plentyn. Um, a'r teulu, ar teulu ynda, a cydnabod bod pethau'n anodd um, i dyleuodd a yeah. bod ni'n gallu mynd i fewn i helpu. Ie, yeah, wyt ti'n mwynhau? Yn dwi'n mynd rili da, mae'n rili neis gael gweithio efo pobl ifanc a'r pethau maen nhw'n mwynhau gwneud a rhaid y hyder iddyn nhw i gallu llwyddo yn lleol. 'Dan ni wedi clywed heddiw gan bobol Caernarfon be' ma' nw'n fwynhau am eu swyddi nhw, be' 'di'r petha da a'r petha drwg am eu gwaith nhw. Dwi wrth fy modd yn 'y ngwaith i fel tiwtor Cymraeg, yn helpu pobol i ddysgu Cymraeg, a rŵan, dwi wrth fy modd yn mynd allan ar y stryd i ffilmio i helpu chi i ddysgu Cymraeg efo Easy Welsh. Yy, wyt ti Ted yn mwynhau ffilmio efo fi? Yndw! Cofiwch hoffi a rannu'r fideo yma, a sgwennwch yn y sylwada be' 'di'ch hoff beth chi am 'ych swydd chi, Neu be' odd 'ych profiada drwg chi ella, efo'ch swyddi yy chi. A welwn ni chi tro nesa. Hwyl!